Исәннәрмесез, саулармысыз? Инспектор өчпочмак барлыгы турында оныткансыздыр да инде. Менә ул мин. Инде хәтерләсәгез, узган чыгарылышларда мин тикшергән идем Казанда туристлар иң күп йөри торган кафе-рестораннарның өчпочмакларын. Ни кызганыч, анда ах итәрлеге табылмады. Шуңа күрә мин тикшерергә булдым монда. Һәм хәзер беренче эш итеп без хәзер әнә тегендәге перекресток кибетенә керәчәкбез. һәм алачакбыз өчпочмакны. Мин әйтергә кирәк, э, перекресткның өчпочмагын алганым бар съемкалар өчен. Но инспектор өчпочмак өчен алынганын бигрәк тә энә күзе аша үткәрәчәкбез. Киттек. Карыйбыз өчпочмак, өчпочмак, өчпочмак.

перекресткның өчпочмагы минем кулда хәзер без аны кайтып ә менә монда минем йорт менә шушында мин яшим он бишенче катта һәм менә шушы он бишенче катта авыз итәчәкмен әлеге өчпочмактан перекресткадан алып кайткан Почмак, өч почмакка. Хәзер мин хирургларча, ләкин кулга скальпель түгел, ә пычак алам. Хәзер без аңа эшен тикшерәбез. Менә карагыз, тышкы кыяфәте. Менә монда минем әни галәттә бер ара калдыра иде. Шулпасы агып чыксын, ну, хәрхәлә һава керсен өчен, белмим ни өчендер. Шундыйрак эшли иде. Но тышкы кыяфәте гади генә име? Ну, безнең чын татар өчпочмагы болай дип үрелми. Менә болай бүрелгән бизәкле урыннары да юк. Бисмиллахи рахмани рахим. Менә монда беләсезме, карап торышка миңа инде ошамый моның ите. Ите күрәсезме, фарш шикелле күренә, әйме? Мен, ләкин минем өчен фарштан ясалган өчпочмак ул чын татар өчпочмагы түгел. Ну, тышкы кыяфәтенә мин куяр идем өчле. Әгәр дә эталонный татар өчпочмагы белән чагыштырабыз икән, хәзер инде дегустацияга күчәбез. Һәм кабып карыйм. Моны бераз җылытасы калган, но җылытмаган хәлдә дә бәлки тәмледер. Беләсең бу нәрсәгә ошаган? Охшаган. Минем әби чәктән ясый иде өчпочмак. Менә ул чәкне безгә күршеләр бирә иде, без әби белән бергәләшеп су буена төшеп, чайкы идек, аннан соң әллә нәрсәләр эшли идек, әби кискәли иде, менә шушы кискәләгән чәк өчпочмагына бу бик тә охшаган. Ну, әгәр дә без инде ностальгический яктан бәяләсәк, әйе, бу миңа әбине искә төшерде. Әбинең эчәкле өчпочмагына бишлек куярдык. Ләкин без эталон дип атыйбыз икән, ну, кунакларга яисә аны кадерле кешеләргә инде сыйларга җыенабыз икән бу өчпочмак белән, билгеле, бу өчлелек кенә. Шуңа күрә перекресткның бу өчпочмагын мин бүтән алмасыйм. Шушы тапшыруны әзерләгәндә өчпочмак рәвешендә ясалган товарларның күплегенә шаккаттым. Кайберләрен Мәскәүчә тапшыру кысаларында чыгып килә торган татарча распаковка сәхифәсе өчен дә заказ биреп куйдым. Тапшыруга килгән кунаклар белән бергәләп ачарбыз, карарбыз, тикшерербез. Исегезгә төшерәм, Мәскәүчә подкастының беренче чыгарылышында җырчы Әлфинә Әсхамова белән татарча календарь, милли бизәкле шопер, ягъни букча, һәм милли бизәкле термокружканы энә күзе аша үткәрдек. Инде өчпочмакларга әйләнеп кайтсак, әйтик, 1200 сумга Wildberries-та алка алырга була. Карап торышка матур үзе. Отзывлары да әйбәт. Берәү язган бит, Татарстаннан чит илгә күченеп киткән танышыма бүләккә алдым дигән. Шәп бит! Никадәр дөрестер, әмма 350 мең сумлык зәркән эшләнмәләре турында да мәгълүмат бар. Иң арзаны 50 мең сум тора диелгән. Алтыннан куеп ясалган күкрәк билгесе 180 мең сум. Алкалар, запонкалар да бар. Алган очракта да көнендә үк китереп бирмиләр. Заказга эшлиләр. Бер ай чамасы. Социаль челтәрләрдә халыкның реакциясе төрлечә. Кемгә хаҗәт инде мондый нәрсә дип аптырый берәүләр. Икенчеләр исә Бик матур, үзенчәлекле күренә, ди. Мин дә табып кердем Зәркән эшләнмәләре сайтына. Товарны кредитка да алырга була диелгән. Акчаны күчерәсең дә, синең белән кибетнең менеджерлары элемтәгә чыга. Әмма без бит татарлар, тотып карамыйча ышанмыйбыз. Ничек инде әле булмаган, ясалмаган әйберне күрмичә генә билгесез кешегә, затка, фирмага 350 мең сум күчерергә мөмкин, ди. Ярый, интернет буенча өчпочмаклы сәяхәтебезне дәвам итик. Менә бу кыз күрәсең сәйлән, ягъни бисердән әйбер үреп эшли. Ул исә сәйләннән ясалган өчпочмакларга заказларның күп булуына шаккату турында яза. Сәйләннең бу кадәр тиз беткән юк иде әле, ди ул. Эх, белми бит ул. Татарларның бер ягында йөрәк, ә икенче ягында өчпочмак барлыгын һәм типкәнен. Минем әле иртән тагын бер алган өчпочмагым бар, анысы исә Озон фрештан. Дөрестән дә, бу чыгарылышта тагын бер өчпочмакка хөкем карары чыгарам. Анысын Озон Фреш аша алдым. Озон дип аталган маркетплейсны күпләр белә торгандыр. Озон Фреш исә шуның бер юнәлеше. Анда ризыклар сатып алырга һәм ярты сәгать дигәндә китертергә мөмкин. Мондагы өчпочмакның бәясе 179 сум, авырлыгы 130 грамм. Мәскәүдә ясала диелгән. 378 кайтаваз, ягъни отзыв калдырылган. Уртача бәясе 4 ярым. Бигүк яхшы түгел, 7,8 булса, әйбәт булыр иде. Соңгы комментарийлары гел начар. Ит эре итеп туралган, җитмәсә, прожилкалары күп, чәйнәрлек түгел дип зарланалар. Дөрестән дә, күп кеше өчпочмакның эчлегеннән зарлана. Май, прожилкалар күп, чын ит аз диләр. Канәгать калучылар да бар барын. Булмас болай. Үземә дә ашап карарга кирәк. Вакыт 8 сәгать 38 минут. Өчпочмакны китерделәр дигән хәбәр алдым. Галәттә ашый торган идем ботка. Боткадан башлана иде көнем. Ә бүген исә ботка урынына өчпочмак булачак. Хәзер чыгып ашам һәм каршы алам доставканы. Все, здрасте, спасибо. Менә ул. Менә ул күптән көтелгән. Зарыгып көтелгән почмак. Карыйбыз датасын. Дат менә 28 сентябрь. Ә бүген безнең инде октябрь. Октябрьнең 5-се. Озон фрештан алынган өчпочмакның үзенчәлеге шунда, ул бик озак яши ала, озын гомерле, 180 көн, ягъни ярты ел килеп чыга. Һәм монда инструкциядә язылган аны әзерләүнең берничә варианты бар. Әзерләү дим инде разморозканың. Шуларның берсе микродулкынлы мичтә 2-3 минут эчендә максимальный уровеньга куябыз һәм шул рәвешле без аны әле чыгылтабызмы, әле җебетәбезме,

Тәлинкәсе капкайда. Инде беренче минутында беләсезме, өчпочмак исе чыга башлады һәм иң мөһиме татар өчпочмагы исе. Бөтен нәрсә матур булырга тиеш, шулай бит? Хәзер күчереп утыртабыз бу өчпочмакны. Менә бу тактага. Әйтәләр бит, киеменә карап каршы алалар. Киеме болай бик матур, әйме? Гүлдән бик матур итеп, ләкин менә минем әнием бу өчпочмак пешерүчелегенә бер шелтә белдерер иде. Ни өчен менә моннан шулпасы агып чыккан дип күрәсез бит, инде менә монда эзләре бар. Но анысы зыянлы түгел. Менә монда да бераз менә согы чыккан. Хәзер иң мөһиме кисәбез һәм карыйбыз ичин. О, эчлеге миңа ошый. Менә карагыз. Ә, ите дөрестән дә эре итеп туралган дип язылган иде. туралы шәйбәт бәрәңгесе матур кубиклап әзерләнгән ну тышкы кыяфәтенә менә бу агып чыккан согын исәпкә алмаганда бишлене минус белән куярга була дип уйлыйбыз ите дөрестән дә эре итеп эрелгән эре итеп киселгән ләхәм дөрестән дә бераз авыррак чәйнәлә безнең әбиләр әниләр болай итеп турамыйлар итне Хәзер тагын бер кисәген кагып карыйм. Менә монда да менә күрәсезме? Ә, ите эре итеп туралган. Менә карагыз нинди кисәк. Ну мондый зур кисәк булмый бит инде пичмакта. Бу кеме эшли адам башы кадәр ит кисәге. Чәйнәл чәйнәлүен чәйнәләйме? Ләкин китер-китер килеп тора. Бу теге филейная частька да ошамаган итнең шул вакытта хәләч тә түгел сыман. Озын сүзнең кыскасы бу өчпочмак миндә икеле-микле фикерләр калдырды. Мин моны, мәсәлән, әгәр дә дусларыма татар кухнясы һәм өчпочмак белән таныштырырга исәп булса, мин бу өчпочмактан башламас идем һәм гомумән үземә дә алмас идем. Шуңа күрә бигайбә бу өчпочмакка мин өчле куям. Шушы инспектор өчпочмакны эшләгәндә бер фикер килде, дуслар. Озон бит ул бөтен илгә билгеле маркетплейс. Озон фреш аның бер юнәлеше һәм бу Озон белән Озон Fresh э, бер атның ике арбасы шикелле килеп чыга. Ләкин бит э, менә бу Озон Fresh э, өчпочмакны чиле пешле пешереп, ул бит инде безнең милли ризыгыбызга, милли шушындый брендка тап төшерә булып чыга. Чөнки Коко Шанель ничек дип әйткән әле, аның менә бундай бер фразасы бар. У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление диелгән. Ну, шулай бит инде. Мәсәлән, әгәр дә кеше кереп карый икән, ага, язылган татарск татарский пирожок мы татарская выпечка өч почмак ул кабып карый һәм аның беренче э, фикере булачак негатив ягъни һәм кеше уйлаячак ә бу татарларның өч почмагы тәмле түгел икән бүтән аны э, кабып карамыйм дөрес бу өч почмакка гына кагыла торган әйбер түгел әйтик э, грузиннарның хачапурие белән дә шул ук хәл осетиннарның пирогы белән дә беренче тапкыр кабып карый, ошамый икән һәм гомумән ул ризык тәмле түгел дигән фикер туарга мөмкин. Билгеле бөтен кеше дә алай дип уйламый, ләкин минемчә менә безнең өчпочмакны әзерлиләр икән, җүнләп әзерләсеннәр, тәмле итеп әзерләсеннәр. Билгеле экономия ясыйбыз дип төрле-төрле арзан әйберләр алалар, ләкин бит инде улай экономия ясагач ул өчпочмак түгел, ә өчпочмакка шундый бик арзан пародия килеп чыга. Шулай итеп, инспектор Өчпочмакның Мәскәү чыгарылышы тәмам. Дуслар, э, шуны да искәртеп узам. Э, билгеле, э, мин яздым, Мәскәү Өчпочмакларын тикшердем дип. Болар барысы да түгел һәм шушы чыгарылыш буенча Мәскәүнең бөтен Өчпочмаклары буенча фикер йөртергә кирәк түгел. Менә мин тикшергәннәре, ну, ни кызганыч, менә шулайрак начар булып чыкты. Бәлки Мәскәүнең тәмле, яхшы почмаклары да бардыр. Әгәр дә беләсез икән, языгыз, килермен, тикшерермен һәм сезгә мактап язырмын. Мин киттем, пока.